Vavãroo, medoa go o, medoa go o, medoa go o zigbɔzitɔ ne amlima be mawu, ye menyi ba ne mía tɔgbuitɔgbuiwo kple mía mamawo. Le ŋdiya. Mebɔbɔ ɖokuinye na mi le ŋdiya. Ye menyi bana ese kpɔkpɔlikpɔ, ese glãmeglã, ese na nɔame, ese fia dɔ fia. Menyi ba le ŋdiya. Ebe sɔ nyɔ ɖeɖe se ƒe vi nyɔ dzidze se ƒe ega kpɔkpɔ dze se ƒo nye eŋu gã ƒeƒe se ƒe aƒe nyɔ me nɔnɔ se ƒe Agbledede tsɛ se ƒe etsɛ dzɔ tɔ nɔ menyi banɔ kekekeke sa, ne menyi banɔ ɖe vɔ djo lo, ɖagbe, ɖagbe, ɖagbe, akɔ ɖagbe vi ɖagbe dje menyi banɔ ɖo. Yoo, menyi banɔ ame sia ame me se eta dji se le ŋdi ya. Vavɛtɔ ame yiwo katã wo dji le yɔ ɖagbea, menyi ba, menyi ba, menyi ba. Egbe nye yɔ ɖa susɔea le le ci wuiɖekɛa ƒe akpe blaakpe eve kple blaeve-vɔ-etɔ̃ me. Minyi ba be dzɔdzɔmea kplɔ mí ye dze gakplɔ mí kakakakaka mígaɖo ɣeyiɣi tɔxɛ ya dzi. Ye meƒo mla na mía tɔgbuiwo ƒe zikpuiwo le ŋdi ya Me yɔtɔ gba dza kli kɔdɔ ko ele tɔ si vi lo ko me klotɔ ko si o tɔ. Ko vi kutsu ma tsa le kɔ me ve do kpe se na ko me ƒo mla un di ya. Ye me ƒo mla ko kɔkɔ me ƒo mla o kekekeke. Me ƒo mla ze gli zi me un gba zo be zia tɔ mu tsi dza ka dzi hun si vli ba be nye mi le tsa kpa na me nu me. Me na me ɖe ka ye ku me nye zo ye di o me yɔ kekeke. Zi gã me nye fia o me yɔ kekekekekeke. Tɔgbe kpukpuwo meƒo mla mi le ŋdi ya. Meƒo mla mi le vɔdzo. Ye meƒo mla tɔgbe nye gã, tɔgbe agbɔvi, agbɔdzidzere dzi. Wobe agbo masimasi me kɔdza me tae gbɔ. Ati ɖeka menɔ azɔgbe zɔa vɔ, wobe ati vi ɖeka vi ɖe wòɖia nini agbo masimasi le dzi be mekɔdza ne tae gba. Meƒo mla mi ŋdi ya.

Ne nagbe ne va menyi ba le mdia. Ye menyi ba ne me gana keke me zikpui gã menyi ba na o le mdia. Dogo zikpui gã menyi ba na o keke le mdia. Ye ame sia me kpe va be me zikpui o keke menyi ba na mi le mdia. Menyi ba na mi le vɔjolo. Ɖagbe, ɖagbe, ɖagbe, ɖagbe, Akɔe ɖagbe, vi ɖagbe, Vava ble wa menyi ba ŋdi a menyi ba, menyi ba, Ne menyi ba ɖe vɔ dzi o lo, Ɖagbe, ɖagbe, dze menyi ba ɖo. Ye menyi ba ne amegã dze akpa akɔlikɔ be nye tɔ melɔ̃ be fia menyi ba, Menyi ba ne zi kpɔ be ŋgɔgbe adela kpɔ yɔ me ma to be la ɖeka me da ta tɔ bo gidigido ba adela le nu kpege. Adela be wula ne la to ta tɔ, adela be kpe nu, adela be ble fu. Menyi ba na miɔ kekekekekeke ekɔ je bla de Meda akɔ be da to menyi ba mebli ba. Ye meyɔ abavia ga Vito suwe be ne ku ga dugba agbadɔ anya ba nya aɖa ba trɔ be nya mɔ tra mɔ be nye vunyanya wala keke ɖe kenti aƒleme ga vɔ gbe dzi be akɔ anyi to gbada gi dzi be gbatsi la ve nyo be sɔle mumu ɔbi aleke wa lona ƒuƒɔ ha menyi ba nɔ menyi ba nɔ Mede ŋdo wòle ŋdi ya le fi ke le. Ye woƒe ɖagbe neɖiɖi ɖe mía dzi, woƒe tsetse neɖiɖi ɖe mía dzi. Meyɔ trɔ kɔfi edo kɔfi, kɔfi batapa wozɔ to yɔ kɔfi, wozɔ xe yɔ kɔfi, wozɔ kpo woyɔ kɔfi. Meyɔ keke be le dua me kɔto vɔ nya tsitsi nanyɔ. Ye me amega o jin dre o jin bete na ndogo pete pete apia fo me ya te gari bon fo me nyi ba. Ye me nyi bla ne wo wolo azagu me yo keke logo azagu be aze tɔ ɖeka ne fli le ŋtsi. Eyi wa fli wo nye ketɔ ba fe ke me tɔ so me zo le toto le a. Ave ma me ke ko so to me zo le tutu le ave me tɔ so me zo le tutu le a. Ave ma me ke ko to so me zo le toto le me yo keke keke keke sa. Me yo mi le vɔ jolo. Dagbe, dagbe, dagbe dzi me yɔ mi la. Me yɔ da mi vɔ nɔ, kle dze kutɔ, enu le do, me nyi ba nɔ ŋdi ya. Ɛ, kpa ne mu ne gle kpɔ ne nɔ te nu. Me yɔ be dza ƒe ɖe me ŋdɔ kusu, avuvɔ dze ɖeviwo dzi, ido gɔ ame si su asi xlẽ fɔ xlẽ kpɔ to klika. Eko lɔ kɔ nu agbadze la me kpɔ nɔvia la gbadze ko nɔ ebe yo bete me nya gbadze la eyo nye o hã me nyi ba me nyi ba me nyi ba ye me ave na vie vie ve tɔgbɔ suɔ me yɔ abe agɔklɔ me kɔ azi ɖeka vie ve me yɔ kekekeke ke zã eto ve duɔ me nyi ba na mi ne me nyi ba na mi le vɔ dzi o lo Ye menyi be na ame gagbɛ azɔ kɔli doxo me bina flafla o. Fitifiti wobina ne ame ɖe va yi ko wonye be ame va yi be nu wògblɔ ne to eto ase menyi ba ne mi keke ŋdi ya. Ye menyi be na ƒeli kplogodo wobe dua me to aglo ya la si woyi me yɔ lo gba gbɔ to ko tsaka be ne ko gba ɖutu tsi akɔ kpla ne ge ne ɖo aƒe ɖa la ko le ta o.

Me yɔ ɖa susɔe ne sɔ akɔvi eku edɔ enya ahe yi le le tsi vi ɖekea me. Ne tsatsa ne va akɔe ɖe agbe vi ɖe agbe lãmesẽ me na agbe. Ame yiwo le kpɔƒe, ame yiwo le dzidziƒe, ame yiwo kɔ me susu da ɖe ame ne tsi agbe gbasa ya dzi be miawo ya wɔ na yiwo, miawo ya sa vɔ na yiwo la tse ɖe. Tɔgbe be la tse na mi godogodogodogodo. Vɔ ame yiwo titri ɖe mia ŋtsi Ame ne dza gbɔ viɖe ŋti ame ɖewo yi wo va ne gbunya gbɔ ŋti be wo ma nɔ ya nɔa tɔgbo ŋtɔ azɔ mia ŋti mamawo la zɔ mia ŋti vedo ade la zɔ mia ŋti ababza gavi tosu la kpɔ mia ta davi vɔ nɔ ela kpɔ mia ta. Akpa ŋkɔdzɔe la kpɔ mia ta. Ee, ʋɔdu yewo keteketa le mia tɔgbu mamawo. Yewo dzɔ kple mi, kple yewo va mi va tu ɖa be tea. Woakpɔ mia ta godogodo, vɔ ame yewo titre ɖe mia tsia, etu la ɖi ɖe wo dzi, one by one. Ame ka ɖe dzi le tɔgbe nyigblã me ŋkɔ me, tɔgbe kpesu me ŋkɔ me, tɔgbe kli me ŋkɔ me, tɔgbe aʋakpe me ŋkɔ me? Mama ve na me dze abe gbɔ̃ me ŋkɔ me, amegãkpo me ŋkɔ me. Ame ka ɖe dzi nenema? Godogodogodogodogodogodo. Ye tɔgbewo mamawo Woawo ŋutɔ ye woada mí ɖe mɔ nyuitɔ dzi yi ke míato akpɔ ɖagbe, akpɔ lãmesẽ. Vɔ ame yiwo ke abe agbasaa matsi ɖe edzi o. Ame yiwo ke anye tegɔmedovo, anɔ tea gɔme be tea medo, maɖo oa, Dzɔdzɔmeadɔla aɖewo ɖe azɔ ge le mía dzi, ne míatu agbasa, ne míaɖo amlima nu yi ke dzɔdzɔme kɔ ɖe asinye be manɔ kɔ na xexi aɖe. Ame ɖeka mewɔna dɔ makpɔ ame wakpɔ ɖe ŋutinye míawɔ godoo. Solen diva ɖo wòtrɔ Ɛ̃, nenema wòle ema, ne wòanye ɖagbe, ne wòanye tsetse, ne wòanye ɖagbe, ne wòanye tsetse. Le tɔgbuiwo pete, ame sia ame ƒe ta dzi Mawu ƒe ŋkɔ me ye mele ɖe aƒo ɖa le mo dzi ya. Ne wòanye fafa, etɔ me tsi mexɔna azɔ o. Ɛ̃, eme le afa koe. Maka ɖe edzi. Dɔléle wo le ayi gbee la, dɔléle mawo lé le ne zã do ko mele alɔ̃ dɔm o. Ŋtsiwo bete ŋu zo de o, etawo menye tɔ o, aliwo menye tɔ o. Ne ɖu nu viɖe ko dɔme ɖui si oa, mele gbɔgbɔ be tɔgbuiwo da ama ɖe nu mawo dzi. woakɔ ɖa le dzo keteketekete. Ame yiwo le ko wome afɔ te o. Wonu atike kakakaka do kpoe. Nu kae wònye? Dzɔgbevɔ̃e ya? Nu kae? Manyawɔwɔ ɖee ya? Tɔgbo me nyi ba na mi, dɔvɔ no igbe. Eme ala anyi akpɔ dzidzɔ ako nu, ado mia tɔgbo me ŋkɔ ɖe dzi. Ame yiwo kasa ne tse nɔ, ame yiwo mekpɔ kawo tse ne tse nɔ le mia tɔgbo me ŋkɔ me. Ne mia ƒo ɖe le ŋdi ya, ela tse, ela tse. Matse kua matse dɔ dagbe dagbe dagbe ye wòanye na míawo katã le amlima Mawua ƒe ŋkɔ me. Amen. Ɖoa?